Oeddech chi'n gwybod? Mae Cymru ar hyn o bryd yn drydydd yn y byd o ran ailgylchu gwastraff o gartrefi. Yng Nghymru, rydym yn ailgylchu 65 y cant o'n gwastraff. Mae 94 y cant ohonom yn ailgylchu'r rheolaeth yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i ailgylchu 70 y cant o'n gwastra erbyn 2025, a dod yn genedl ddi-wastra erbyn 2050! Y nod nawr yw adeiladu ar lwyddiant ailgylchu yn ein cartrefi, a sicrhau cyfraddau ailgylchu uchel ar draws gweithleoedd hefyd. Mae hyn yn cynnwys pob ysgol yng Nghymru. Amcangyfrifir bod pob disgybl ysgol uwchradd yn y Deyrnas Unedig yn cynhyrchu 22 cilogram o wastraff pob blwyddyn. Beth am ddisgyblion cynradd? Mae pob disgybl ysgol gynradd yn cynhyrchu tua 45 cilogram o wastraff y flwyddyn. Oeddech chi yn gwybod mai papur a cherden yw dau o'r enghreifftiau mwyaf o wastraff yn y Deyrnas Unedig? Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i leihau gwastraff ac i ofalu am adnoddau ein planed fel y gall ein plant hefyd fwynhau byw ar ein byd bendigedig. Ond sut allwn ni wneud hyn? Roedd fi yn ddatrysydd gwastraff. Roedd fi hefyd yn ddatrysydd gwastraff. Mae'r ateb yn eithaf syml. Mae angen i ni wrthod, lleihau, ailddefnyddio, ailbwrpasu ac ailgylchu. Os bydd pawb yn ddilyn y pump rêl yma gyda'i gilydd gallwn weithio i ddefnyddio ein hadnoddau synhwyrol a chadw ein blaned yn iach. Wedi'r cyfan, dim ond un deiar sydd gyda ni, mae angen i ni ofalu amdani. Rwyf i yn ddatrysydd gwastraff. Gadewch i ni i gyd wneud ymdrech i wrthod, lleihau, ailddefnyddio, ailbwrpasu ac ailgylchu. Yn deall, mae angen i ni wrthod defnyddio poteli plastig, er enghraifft, a gwrthod llungopïo dogfennau diangen. Gofynnwch, oes gwir angen hwn arnaf? Mae angen i mi leihau hefyd. Mae angen i mi leihau'r defnydd o blastig un tro, fel y boteli yma, a lleihau'r pethau rydym yn eu taflu. Gallwn ailddefnyddio rhai pethau neu eu defnyddio mewn ffyrdd gwahanol. Ydych chi'n hoffi hwn? Dalio'r offer newydd. Ydy siwmper yma'n ffit â ti? O, diolch! Does dim amser i fy straffu! Gan ddechrau ar y chweched o Ebrill 2024, bydd Cymru yn gweithredu rheolau newydd ar gyfer ailgylchu yn y gweithle. Beth yw'r gyfraith newydd? Bydd angen i bob gweithle, gan gynnwys ysgolion, wahanu rhai deunyddiau i'w hailgylchu. Pa ddeunyddiau sydd angen eu gwahanu? Papur a cherdyn. Bwyd. Gwydr. Metel, plastig a chartonau. Ni chan ni ceir ond yr un ystryd mewn un bin, fel cadw bob grŵp o ddefnyddiau ar wahân i'w gilydd. Chwiliwch am y labeli hyn pan fyddant yn cyrraedd eich ysgol. Fel ysgol, bydd angen rhoi labeli hyn ar eich biniau fel bod pawb yn gwybod beth sy'n mynd i ble. Rhaid rhoi papur a cherden mewn un bin, ond rhaid iddo fod yn lân ac yn sych, dim paent, dim drud, tap selo nag unrhyw halogiaid arall. Bwyd. Rhowch afalau, croen banana a gwasiant bwyd yn y bin bwyd. Rhaid rhoi gwydr mewn bin ar ben ei hun, cofiwch ei olchi yn gyntaf. Gellir gosod metel, plastig a chartonau gyda'i gilydd mewn bin ar wahân. Beth os nad yw fy sbwriel yn ffitio i unrhyw un o categorïau yma? Wel, mae angen rhoi'r sbwriel hwnnw mewn bin du. Ond cyn rhoi eitemau yn y biniau,

and that every problem has a solution. Yeah. Uh, plastic can get renewed even if it's broken. Nice. O hyn ymlaen, gadewch i ni i gyd wneud ymdrech i sicrhau ein bod yn rhoi ein sbwriel yn y bin cywir.